Yndi, o ie. Yn y fideo dwytha esh i ffeindio deg deimwnd a esh i ddeud fysa fi'n mynd lawr yna a nesh i a os dach chi heb di gwylio'r fideo yna ddylsa chi fynd i weld hwnna gyntaf ond cyn watsio hwn. Ia. So yym. Spoilers alert.
Be' 'dan ni am neud? Dwi'm yn gwbo dwi am neud clefyd i fy hun oce?

Gyda i ddim... Gyda i ddim... Byd, fatha... Gyda fi ddim byd i torri glo na haearn. O, haearn, deithi fes ti'n ffeindio haearn um, a ddod lawr. Yes, clefyd, diamond. Os da chi'n uh, meddwl, fi sy'n yr um, camera top yn fama, mi sy'n fyny fama. A fi sy'n y gwylod yn fama. Yeah. So, be o'n i'n meddwl sy'n ni'n gallu neud ydy fatha base bach yn y nos. O Yn ia, fama.
sy'n yn, ia, sy'n yn, Yn sy'n mynd lawr i yn mining pit. O, i- o So, ia, a yn y fatha- nos, a dyn ni'n gallu just dod i fama. Ia, So, be na i neud ydy, a ia. neud twll O, dan y tŷ.
o dan y tŷ.
Dwi yn mynd i hel coed rwan oherwydd i ni cadw fatha'r diamonds, yy, fatha, sbâd iddyn ni, i trio ga'l, yym, Yy armor llawn demons na dim byd. Dwi siŵr nawn ni lawr i'r yy meini yn y fideo nesa ne rwbath. Ia os o's Ia.
gynnon ni amsar. So be dyn ni am neu ŵan ydi dwi am... Trap door dych chi angan un o rheina ti angen un o rheina. Nai ga'l yr yym pren i neud yr yym... Gynnai pren yn fama. O oes na cysg. Cysg?
Ia.

Dwi wedi neud un do? O, O, hwnna fel la, so dyn ni efo ffordd i mynd lawr, ffordd O, lawr. ond, o, be dwi'n neud?
Yy. Oce, na i jyst rhoi'r gwely fi'n ôl lle oedd o. Na, mae'r cysg yn y lle anghywir, dyna pan dwi angen torri fo. Is gweld, na i cymryd yr yy, demons allan, jyst rhag cofyn. Neith rhywbeth ddigwydd.

Ie, efo'r ie.
demons a stwff. Ond fatha, ti'n gwybod, gofyn os ti eisiau rhaid rhywbeth yn efo. Um, os ti eisiau cymryd fel. Um, na, fanna. Dwi'n meddwl sy'n ni'n dechrau... Wel na, sa'n pwynt yn mynd i gweld y gwesty. Yn y nos, be am jyst mynd i fama, ond yn pan mae'n dydd ar i rownd... Dwi'n ed helmet i fi hyn efo'r demons, oce? Okay? Iawn. Yeah.

Um, mae yna dŵr lawr fanna, ond... Mae yna...
Dwi'n speidar... Mae yna... Ian, dwi'n yna ta air. Air, dwi'n meddwl.
o, na, na, na.

Oh, yes! Oh, wow, mae'n yna lot o air i fa ma. Wow! Air, dim... Oh, dim much. Dyna mynd o yma rwan. Diolch yn mynd yn ofyn. Um, o dan... O dan, gydorwch sylwada be sa chi'n hoffi ni neud nesa? Ia ella fatha nawn ni neud fideo creative ne rwbath a ni na trio adeiladu rwbath. Rwbath o'ch dewis chi. Ia fatha a wedyn. Bo ni'n neud Hunger Games a ca'l ffrindia i ddod ato ni. Dwi'm yn meddwl neith hynna ddigwydd ond ella. Sa ni'n gallu.
Gallu. Sa ni efo lot o ffrindia. M-hm wel pwy sy heb lot o ffrindia? Ie, fel arfer. O, o, actually, yym, nes i weld rhywbeth, oce? Dwi'n trio ddim bod yn spiteful, ia, ond oedd o'n kind of rhyfedd, oce? O'n i ar images o blaen, ia? Sy ar, ti'n gwybod, os da chi wedi clywed am Five Nights at Freddy's, um, uh, ella bych chi'n deall beth dwi'n meddwl, ond yn yr um, trailer i'r un ail, ia, mae'n y darn ma, uh, pan mae'n y boi yn eistedd llawr,

Dead end. Yes!
Diolch. O, o, o, o, o, o'n i'n meddwl bod ni am disgyn. O. Ce, lle yw ti? Dwi heb syniad. Na, ddylswn ni...
O, dwi'n meddwl ti wedi bod yn lle dwi. Arosa lle wyt ti? O, na. Uh, lle wyt ti? Arosa di mama, uh, paid a croucho, cos da i'n weld game attack chdi.